I'm asking the team of five million to unite once more to defeat what is likely to be this more dangerous and transmissible variant of the virus. Kei te mihi atu nei ki a koutou i tēnei wā, koutou e mātakitaki mai nei ki tēnei whakapāhotanga o te reo tūru, Ana, ko te kaupapa nui kei mua i a tātou, kei mua i te aroaro i tēnei wā, arā ko te mate kōwhiore, i te mea kua tae tātou ki te taumata tū whakarerewa tuawhā i tēnei wā. Otu noa i tēnei wā, kei te huri atu au ki te kaihautū o te Oranganui Health Authority ki te mihi atu ki a koe Whitirangi Walsh Tapiata Kia ora mo to whai wahi ki te korero mai ki a matou o te reo o Tuhi. Tēnā koe Eruera, ā, otirā tēnā koutou e areare mai ki tēnei kōrero. Ko taku pātai tuatahi e te waea, ā, i a au ngā whakaarotau matua mō ngā whānau Hei ngā rā tata e are ake nei. Te tuatahi i ui ngā tiamana o ngā iwi katoa o Te Rangatupua i ngā pō, ā, i pātai rātou ki ngā rōpū hauora, ngā rōpū oranga, he aha ngā waka ritenga, ā, ki a mātou o Te Oranganui, ā, kāre he raru, nā te mea kua whakarite kē mehemea ka tae anō tēnei ngāngara kei waenganui i a, i a mātou. Ko te tino take ko te Delta, nā te mea he rerekē tērā ki ērā atu o ngā momo urutā, ā, nā reira ka whakarite ētehi, ā, ētehi mahi anō ki te tautoko ki te tiaki i ngā whānau o te hoa hāpori o Wanganui nui tonu. Mea ai ngā rautaki a ngā kaiarahi mō te tiaki i ngā rohe. Kei ia iwi tā rātou ake rautaki. Kei a Te Oranganui tētehi rautaki hoki. Nā te mea te maha o ngā peka o te mahi o Te Oranganui, ko te mahi hinengaro, ko te mahi wānau ora, ētehi o ngā wāhi tākuta me ngā nēhi, nā reira, ki a Te Oranganui, ko te mea nui kia haumaru ngā kaitiaki, ngā kaimahi me ngā whānau i tēnei wā. Ā, kei te akiaki, kei te tono ki te minenga, mehemea kāre koe i te tīmata tō wero, kei ā mātou o Te Aoranganui ētehi hui ētehi wāhi kia uru koe ki te mahi tō tō wero urutā. Kei te kōrero mātou ki ētehi o ngā hāpori ki te whakarite ētehi hui kia haere ētehi o ngā kaimahi o Te Aoranganui ki te āwhina i a rātou me tā rātou wero. Ko Kawaiki tētehi, ko Waverley tētehi, ko. Rātana Tēteʻi, ā, me ētehi ki te tāone nui o Wanganui. Ko tētehi atu rautaki o Te Oranganui ki te peri ki ērā atu o ngā iwi o Te Roʻewānui o Wanganui, a, Ngā Wairiki Ngāti Apa, Ngā Rauru, Mōkai Pātea, Ngāti Rangi, ā, ērā wāhi ki te mōhio, ā, Kei te pai rātou, pēhea kia āwhina a Te Oranganui ki a rātou mehemea ka hihia rātou he āwhina, ā, kei te mahi tahi mātou ētehi wā, ā, ki te kī ngā momo pānui, ā, ki ngā whānau, ā, atu i tērā, ā, kei a rātou tā rātou mana motuhake. Hei pātai whakamutunga māku, ā, Witurangi, ā, ki te tō Te roatia te te rāui, e a te rautaki a ngā kaiara'i ā-iwi ki te anga whakamua. He pātai pai tērā, nā te mea ahakoa ka kī te Kāwanatanga e toru ngā rā ki tēnei taumata tuawhā, ka whakaaro mātou kei te haere tonu tēnei kaupapa. Nā te tokomaha o ngā tangata ki te rohe o Tāmaki Makaurau, ki Hauraki hoki, nā reira, kei te mōhio kē mātou, me hui anō ngā iwi o tēnei rohe, me hui anō ngā rōpū hauora me ngā oranga, ngā rōpū oranga o tēnei rohe, ki te āta titiro ki ngā kōrero o Jacinda Ardern, kia whakarite anō mātou mō ngā rā kei mua. Ko te reo te take.